Essalawmaleýkum belent mertebeli Prezidentimiz! Essalawmaleýkum türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyz! Salam hormatly dabara gatnaşyjylar! Greetings our highly esteemed President! Greetings National Leader of the Turkmen People, Our Hero Arkadag! Greetings Respected Participants of the Ceremony! Belent mertebeli Prezidentimiz şu gün Türkmenistan döwletimizde Halkara Bitaraplyk güni giňden bellenilýär. Siziň Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan iki gezek ykrar edilen ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýy, halkymyzyň beýik gymmatlygydyr diýip parasatlyk bilen belleýşiňiz ýaly, hemişelik Bitaraplygymyz halkymyzyň milli buýsanjyna öwrülen beýik gymmatlykdyr. Your Excellency, Dear President, Today, the International Day of Neutrality is being widely celebrated in our country, Turkmenistan. As you wisely note, permanently neutral status of our country, twice recognized by the United Nations Organization, is a great value for our people, Our permanent neutrality is a value that became a national pride for our people. Şu ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan ýurdumyzyň başlangyjy esasynda iki müň ýigrimi bäşinji ýyl Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly atly Kararnamaň we başga-da birnäçe Kararnamalaryň biragyzdan kabul edilmegi ýurdumyzyň halkara abraýyny belende göteren waka boldy.

Hormatly Prezidentimiz şu dabaraly pursatda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Sizi, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzy, ähli dabara gatnaşçylary we hormatly myhmanlarymyzy tüýs ýürekden gutlaýas. Size hem-de Milli Liderimiz Gahryman Arkadagymyza berk jan saglyk, uzak ömür, döwletli işleriňiziň rowaçlyklara beslenmegini arzuw edýäs.

Hormatly dabara gatnaşyjylar! Häzir bolsa Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli ýurdumyzyň medeniýet we sungat ussatlarynyň taýýarlan baýramçylyk konsertine başlaýas. Dear participants of the ceremony, now we begin the festive concert prepared by the Masters of Culture and Art on the occasion of the International Day of Neutrality. Ýurt Bitarap toýlar tutýar Arkadagly Serdarym. Ýerine ýetirýärler Türkmenistanyň Gahrymany Jemal Saparowa hem-de Dokmaçylar folklor topary. The country is neutral, celebrating festivities with our hero Arkadagly Serdar,

Sözleri türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyňky. Ýerine ýetirýärler Türkmenistanyň halk artisti Annaguly Myratdurdyýew hem-de Türkmenistanyň Döwlet hory, Ruhubelent çagalar we birleşen folklor tans toparlary. Long live peaceful life! Written by the National Leader of the Turkmen People, Our Hero Arkadag Gurbanguly Berdimuhamedow is performed by People's Artists of Turkmenistan, Annaguly Myratdurdyýew with the State Choir of Turkmenistan, Ruhubelent çagalar, and joint folkly ensembles.

Parahatçylyk, munuň özi sazlaşykly ýaşaýyşdyr. Sag-salamatlyk, owadan durmuş, köňülleriň heňňamlara ýazan mukamydyr. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy kitabyndan. Şükür bagşyň şabram goşa tary sen, Parahatlyk nyşany sen, nury sen, Ebedi ylham sen, baky diri sen, Saýra dutar.

Bitaraplyk ýaňy, ömür mukamy. Baky doganlygyň, dostlugyň ýaňy. Parahatlyk, ynanyşmagyň Watany. Jebisligiň, belent joşgunyň ýaňy. Ýaş Azat!

Ýaňlanýan dostana ýüreginiň sesi. Baky Bitarapdyr türkmen diýarym. Baky Bitarapdyr nurly asmanym.

Watana söýgüden joşup, galkynyp, Ak geljege alyp barýar halkyny Arkadagly Gahryman Serdarymyz.